Helo Cool Dudes, fi yw Cool Dude, a heddiw, fel dwi ddim wedi marw, dwi wedi rhoi popeth i fewn i gist. Phew. Yay. So, um, ar ôl recordio, is i farw, ond achos gan ei gwely, is i fyw. Yay. so, um, dwi am fod yn recordio dau fideo llai, so, by the way, dwi'n recordio fideos fi Dau ar y tro, a Ros. Wow! oh my gosh, oedd hwnna mor wir. Um, uh, so bod nhw'n neud nhw'n recordio dau, a wedyn, um, yeah, so, ella bod o'ch chi'n cael hwn, ella bod dwi'n uploadio'r fideo yma ar y wythfed, Dwi'm yn gwybod ond mae o ar chweched heddiw i fi. Ok? Ie. Ond heddiw, da ni, wel dwi, ond da chi. Ie. Ei, yym, i. Ok, so cyntaf dwi angen cael llo, llo, Llo? Yy, na, llo ydi lamb. Um, um, charcoal neu coal. Sorry, just... Uh, come on. um, so dwi'n canol wneud banner fi. Wel, mae yna editor cychwyn wneud Yym, cychwyn ei banner fi, nes i jyst deud hwn, hwn, llall ag arall. Ond, whatever. Anyway, dwi ddim yn mynd i editors. Anyway, um, um, oes gennau popeth. Ie, yeah, gennau bwtiau allweddol. Mhm, mhm. Oce. Okay. So, dwi angen cael clefyd. Ia, dwi di ddeud o'n iawn, mam. Mm. Uh, what? Pam eisiau just gadael fy hynna? Ce. Um, dwi lot o pesach o hwn. Dwi'n gwybod pam, just dwi yn. So, yay! A oh, wait, pam eisiau prynu dau? Prynu. Mm. Uh, pam eisiau cael da? Actually, um, dwi angen cael uh, stasion Cre- um, station creu. Dwi'n gael fo'n station creu achos dwi'n gwybod beth i crafting station. Achos neud ydy craft na fath, dwi'n gwybod. Ond dwi am mynd i fewn i fyna.

Dwi'n gallu. Ond cynta be dwi angen neud ydi dwi angen neud lot o stwff wedi neud allan o graig so dyna pam dwi jyst yn jyst yn cymryd allan lot o hwn. Os dwi'n gallu. Yeah! A jyst darllen hwnna, postio am fideo yn jyst darllen hwnna. Different tools are better for different materials. You should pick a pickaxe. Pick up pickaxe. Oh, by the way, um, mae thing fi di, um, wedi, wedi codi. Yay! So dwi ddim exactly wedi wneud ti, ti, um, uh, ar, um, dwi ddim exactly wedi wneud tree house, ond dwi wedi wneud ti sydd hefo tree house arno fo. Ooh! Sorry, um, Dwi angen cael um, FE yn y periodic table, sef iron. Oh, dwi'n gwybod hynna! A dwi'n blwyddyn 7, yay! Wel, da chi'n wyndro bod dwi'n blwyddyn 7. anyway, dwi'n cael pren... Na, dwi ddim. Na, dwi ddim. Okay. Yay, dwi'n gallu gwneud hwn. Yay! Um. What? Ie, yeah, dwi'n gallu gwneud hwnna. Dwi'n gallu gwneud hwnna. Ond dwi'n mwyn gwneud hwnna. Chos... Dwi ddim eisiau. Okay. Wait, ne! Fi? Ydw i di wneud o? Dyna fo. Dwi angen cael ydi cael pyn bach o heiarn. Heiarn ydi o. Oce. Okay.

Diwrnod un ar y Duw creu golau. Dwi'm yn coelio'n Duw. Dwi'm yn deud bod yn cysau pobl sydd, sydd ddim yn licio Duw, just dwi'm yn coelio ynddo fo. Yay! By the way, pos os ydych gen i um, e, addysg gref, hi dy'r gora! Mae hi yn amazing! Mae mor siaradol.

Hmm. Hmm, okay. Um, what? okay, dwi'n mynd meindio. Okay. So, yeah, di finally yn gallu... We? Dyna fo, dwi'n popio hwnna'n... A, wedyn dwi'n popio...

Ydy, ydw i hefo unrhyw Cei di wneud gwydr. Sori, gynnau ddau brosiect yn mynd ymlaen. Brosiect? Dim prosiect, gynnau dau beth. Fel, fel os dwi'n chwarae ben fy hun, gynnau fel, ce, dwi angen neud hwn, dwi angen llall, dwi angen neud hwn ar y garall neu rhywbeth fel hynna. Ac wedyn... A wedyn fel... Duh. fel fel dwi'n mynd oh my gosh dwi'n neud hwn a wedyn dwi'n end up yn neud rwbeth arall. So yym dwi am neud rwbeth hefo'r yym hefo'r brewing stand. Stand yym yym y stand dwi'm yn gwbo. Yym. So, hwn yw episod 8, ac bydd episod 8 a 9 technically yn un episod, achos mae dau o'n nhw am fod yn fach, achos dwi'n gweithio ar banner fi. Yeah. So, sy'n deud... O, oh, yei, golo. okay. So, pren... Dyna fo. Um,

Ond dyna fo. Ie, gan ei 48. Cei, dwi'n mynd hwyth yn fyna. Fyna. Fyna. Fyna. A gan y nos, dwi'n mynd hwyth yn Oh, sorry. Mae'n ei di bod yn bach o technical issues. Ac ar yna adfynd ar. Hefo ar yna ad fynd ar um page gwahanol oedd ar computer. So yeah. Mm. Eisiau i mesio fyny. Oce, da chi ddim yn cael dyd yn byd y cei. Dwi'n gwybod bod ni'n twpsyn. Oce, dwi'n meddwl dyna ddigon.

Okay, so dwi am mynd i fewn i'r... Oh wait, na, dwi angen bwyd. well ydw i fynd i lladd stwff.

Achos yno fydd y sausage i Jezgiri. Dwi'm yn gwybod lle geis i enw hwnna o. Dwi'n meddwl mae o o Nintendo. Na gynna i ddim lot o fwyd. Ges dwi angen bwyta pyn bach efo. Wed. Dyna fo.

Dyna fo ag... Um... Yeah! A re! Pam ddim? Digon agos. Yeah! Dach chi'n dallt? Hwnna, y steic, ydy'r peth. O! O! O, dwi ddim angen defnyddio yn pren dim mwy, a dwi ddim yn gorfod torri lawr fel cadeirio iddo fi fyw. Dwi'n ffynnu. Anyway, uh, just kidding. Anyway, um, lle mae bwyd fi? Dyma bwyd fi. Guys, so dwi'n rhoi stwff yn fyna. Yay! Ok, so. Be dwi'n mynd? Dwi am mynd i fewn i y thingy. Ond cyntaf dwi angen gennau touches, gennau popeth, ok? Dwi'n mynd gennau popeth, gennau bwyd, gennau crafting table, gennau sword, gennau ma cobblestone, a mynd gennau stwff. Actually, well iddo fi storio fo. Achos... Dwi'n swaglyd. Achos enw fi yw Cwl Dwb Fara and John Cena comes with the RKO! Ew! The crowd goes wild! Oh, yeah! Oh, get wrecked! Sorry. My name's John Cena! Ac dyna diwedd episode 8 bod yn cool cool dudes!